I haere mai tētehi rōpū ki konei i roto i te whare nei nā, ka haria te whakaahua, ka developngia, ka kite rātou, ha, he kuia kei muri i te rōpū nei. Kāre mātou e mōhio ana ko wai tēnā kuia. Ā, mōhio tonu atu mātou, ā, he kaitiaki kei roto i te whare nei.

Aku mahara i a au e tupu ake ana. E tāhuna nei nā, kī katoa i te kai, kī katoa i te mātaitai. Tā mātou mahi e kaukau atu ki Matapihi. Pai noho ki te kaukau atu ki Matapihi. Ka rakau hoki e Piriti i tērā wā. He mea nui tēnā te kaukau, te tāhuna o rangatau. Nā re mātou i kore kai. Ngā hua rākau katoa i runga nei nā, e ki katoa i te pītiti. E rā piki, ngā piki hoki. Ā, kei runga mātou i ngā rākau e kai ana. Ko Rongo mātou i te pere e tangi ana, ā, ko Kai te marae. Nā kōmamai mātou ki te kai anō. Ō, kāre mātou i mate ki te, te kai. Me hoki pea au ki te whakapapa I hoki mai ana e i a Weka ki Wairakewa. Ka moe a Harete i a Te Tumu. I a Te Tumu ka hoki mai ki taku koroua a Te Taikato. I tona ingoa i tera wa ko Te Taikato Te Tumu. Ka heke mai ki a Parete Taikato taku papa. Ka moe a Parete i a Mini Tūteiti nō Te Arawa. Ka puta mai ko Hau te tai Taikato. Ngā kuia o konei. E tino kuia rātou, ahakoa ko wai, ka tiaki rātou i ngā tamariki katoa. Pēnā ka mau mātou i te pō, i ngā rori, ka peka atu ki tēnā whare, tēnā whare, ka moe i reira. Ki a mātou e tamariki nei, ko taku kuia tonu taku piringa. Ka haere taku kuia ki ngā tangihanga, ā, ko Hautere e haere ana ki tana, e mau ana ki tana panekoti. Ka tae atu ki te toa hoki i Hairini. Ka tae atu ki reira, ka mea atu, mea atu i tana, homai he moni ai hoko aihi kirimi. Ana ko puta mai tana ikihi, ā, ko, ana ko tangongia mai he kapa, e aha rānei. I noho hoki taku kuia i roto i te wharekai konei, i Maungatapu. Ko tana mahi he rāranga whāriki. Mai anō i tērā wā ki tēnei wā. He wāhine katoa kei te whakahaere i tēnei marae, te nuinga. Nā te mea pea he wahine hoki i te whare. Ko Wairākewa, e tika ana pea mā ngā wāhine e whakahaere te, te marae. Amai, amai. Better. Anō. Kia tere. Mai. 20 aku tau ka uru i a tau ki roto i te tīma o rangataua juniors. He nui ngā wā i patua. He nui ngā wā. Engari pēnā koe kāre e tū ake, ka haere mai o hoa, e aha, e tū. Ahakoa kei te mamae koe ka kī mai o hoa, e, e aha koe. Ahakoa ka tū koe kei te mamae tonu tō tinana. Engari i mua hoki, kī mai taku, taku pāpā mai, Kāre koe e tangata ki te hari, ana, te hari e, to score a try nei, kāo, karakau tērā mahi, tō mahi e, e tiki atu i te paora, i te paoro, ana, i roto i ngā, i ngā scrums nei, ngā raro, rucks, koirā tō mahi. Ā, koirā te mahi, alright. Ā, i mutu ai, ko koroua hoki, 42, i te parade tonu au mō ngā, e kīia nei, e Tauwi, Old Buffers. Engari kare e roa ko Ngenge, a, kua haere ki te taha kua kuhu mai anō he tangata, hei whakahaere. Ko Ngenge ia kua kuhu mai anō tu, ētehi. Toru tekau ma rua taku roanga i te Perehitini o Rangataua. Ka hia taima e ki atu ana au ki te club, ko mutu au i tenei tau. Āe, āe, kia ora. Ā, ka hoki mai ki te karapu, oh, ko koe tonu te Prehitini. Ē. Ka haere tonu au ki te whare whakapakari tinana, kia kaha ai ki te hīkoi koi are. Ka nui ngā mamae i te tinana, āe, ā, e rua hoki waku. Paku hope, kua pokangia, ināianei, me taku turi, nā ka pokangia, e kī ana te Pākehā, kua pae honakingia pea au.

Ngā Pāpaka o Rangatau. I mua atu hoki i tērā, te takiwā nei nā, he urupā, ngā pakanga o te, ngā Māori. Ka murua tēnei e te māuiui, Tētehi māuiui i tae mai. Ana, ka matemate katoa te nuinga o rātou. Ka tanungia i konei, i runga nei nā, nā te mea he nui rawa rātou i matemate, ka rei tino nui te, te whenua hei, hei tanu i a rātou. Katahi ka tanungia e Tū Koromekeana, ana, pēnei to rātau tū i roto i te te rua. Ka whakapaingia tēnei whenua e Tau Pōtiki Wiremu Rātana. Nā, ko tā mātau mahi taua wā e Kohikohi ngā kōiwi, ka haria ki te urupā. Ana, ko, ka whakapaingia tēnei whenua, na, ka mahingia hei, hei papa tākaro a ngā mātauranga tahi. Rua tekau. Aku te uru atu au ki roto i te tīma tuatahi o Rangataua, the senior team. Ka tuki au, ā, puta ko aku raiti. Ka oho mai au, ā, kei roto i te hōhipera. Ka haere mai te nāhineina, Tēnā koe, Mister Taikato. Ooh, ka he hoki tō āhua. E pupuhi katoa ana taku, ka mea mai, ka mea tau ki a ia, aa, ka, ka titiro a tau aa, e ana here pea tēnei, titiro mai nei ki au. Ko konei kua mate ki au. Koirā te tūtakitanga o taku hoa. Hoki mai ki a koe e taku manawa. Anei mātou kua tāmai. Me o mokopuna tamariki. Kua tānga ai ki te mihi atu. Tuku aroha atu ki a koe. Nō reira karara ana, takoto mai. Takoto mai i roto i ngā ringaringa o iho ngā mano. E taku hoa,

tupu mai au i te waenganui o aku kuraua, i a rātou e tangitangi ana i ngā mihini nei la, a whakaaro au, a mā te wā, Ka whai au i ēnei taonga, ka tupu ake au, anā, koirā taku mahi e, ka whiwhi moni au, ka haere au ki te hoko i tētehi, tētehi o ngā puoro nei nā. Ā, mai anō i tērā wā tae rawa ki tēnei wā, koinei te, te oranga mōku. Ā, pēnā ka rakau he. ēnei tūmomo āhua o o waikura pea te tangata. Ae, e whakaora i te te hinengaro. E hoki ana waku mahara ki a au e tupu ake ana, a, ka ki mai taku kuia ki ahau. Kaua koe e whawhai i te whawhai o ētehi atu. Waiho tērā mā rātou, mā rātou e whawhai atu ō rātou whawhai. Engari koe, e me hoki koe ki tō marae ki te, kia rongo koe ngā, ngā whakahaeretanga o ngā koroua, ngā kuia o te, o te marae, whakarongo ki ngā kōrero, koirā tō mahi. Ā, hoi anō. I puta i roto i tēnei taringa, ka puta atu i tērā rā, ka wareware mō tētahi wā, ā, ka tupu haere ake au, ka haere au ki, ki Tūmatauenga, 18 aku tau. Kua noho tonu koe i roto i Tūmatauenga mō te rima tau. I a mātou i roto i tērā anti-tank mātou o Tauranga. E te taima ka haere mātou ki ngā manoeuvres e, tua, e, e rua, e, e toru pō pea, engari ko mātou i runga i ngā mīhini, e haereere ana. Ko ngā mea o Rotorua e, e foot, foot sloggers, koera, koera rātou. Ā, ka āhua katakata atu mātou ki a rātou, ā, ka whati mai rātou ki a mātou. Ā, nā ētehi o mātou i haere ki, ki ngā pakanga. Tērā wā hoki me whakaae mai tō whaea me tō pāpā, ā, pai noho. Ki te haere, ka hainangia o Pepa, ka poe e au, oh, me, me haere tika tonu au ki te tari o te, o Tūmatauenga i Tauranga nei na, ka whakaae atu au. Ka kī mai, e Kahia te reta o tō pāpā, o tō whānau, e whakaae ana kia haere koe ki Vietnam i taua tāne. Oh! I kī mai rātou kei te pai noa iho. Kāo, haria te pepa nei nā, hainangia, ka whakahoki mai. Kāre e hainangia e aku pepa e taku pāpā, E noho koe ki te kāinga, ki te, anei, te mahi. Koirā, kāre ētehi o mātou i haere ki. ki te ngā pakanga. Ka mau hoki ētahi te Agent Orange rara i tau atu i taua wā. Ā, ka whakaaro mātou, ō, waimaria pea mātou kāre mātou i haere. Hoi anō, e aro hoi ki a rātou i haere. Ā. Ko te whare nei nā, ā, karekau hoki e neera, kei kōrero nei te pā, kei interlock ngā heke nei nā, ā, katoa. Ka haere mai te rū o te whenua, ka korikori te whare nei nā, ka hoki mai anō ki ōna tūranga. Koirā te. Ngā kāmura o tātou koroua, koroua, kuia i tērā wā, i mahi i te whare nei nā kia pērā ai. Ahakoa he aha te kaha o te rū, nā, kua hoki mai anō kō tū pēnei. I mua te mahitanga o te whare nei nā, whakahoutanga, Ka nui ngā kiore i roto i tērā whare, e kī katoa i te kiore. Engari ko te whare nei nā, ka rakau. Ka rakau he kiore i kitea i rā rātou e mahi ana i te whare nei nā. Ā, e kī ana rātou ko ngā raupō, kāre i Pai ngā kiore. Pīrangi hoki rātou ki te hiki i te whare nei nā, e kīkata ana hoki i te wai o raro nei. E toru pea ngā mea i haere mai ki te Ariwi, quote mai, Oh, te nui hoki e te woni. Ngari ka haere mai te te kraua nei no Te Arawa. Ka titiro ki te whare nei nā, Oh, pai noa. Ko te papa noa kei te mea me, me hāpai. Ko te papa nei. Waiho te, waiho te whare e tū ana. Nā, pēnā e kite ana koe i ngā whakaahua o mua, ka kite koe i te tawhiti o ngā taha nei nā ki te papa, kua iti ake. Kāre i hāpai te te whare katoa ka ko te ko te papa noe. Na kai te tū tonu i tēnei wā. He kaitiaki kei roto i te whare nei, he wahine. I mōhio ai mātou i haere mai tētehi rōpū ki konei i roto i te whare nei nā, ka tū rātou i muri nei nā, te whakangahau, Ka haria he kamare o tētehi o rātou, ka haria te whakaahua, ka developngia, ā, ka kite rātou, ha, he kuia kei muri i a rātou e, kei muri i te rōpū nei, ka titiro rātou, ā, karakau he kuia e, i waenganui i a mātou. Kāre mātou e moe ana koe tēnā kuia. Ā, mōhio tonu atu mātou, ā, ko te kuia nei nā, kei roto i te whare nei nā. Ā, haere mai he tangata ka noho i roto nei, ā, e ā te rerekē o tēnei whare. Ā, ka mea atu, ā, he, he whare. Ka rakau e reke i tēnā marae, i tēnā marae, he whare. Ō, kāo, e rerekē tēnei whare. Ā, kāre mātou i mahara, ō, he wahine, he wahine kē. Ā, koinā te, te rerekē o tēnei whare ki ētehi atu. He wahine kē te, te whare nei a Wairākio. Nei rā māua i roto tēnei whare tapu. Nei rā mā te tuku o te mātaurau whakamui te whakawhetai ki a koe e te matua. O tō manaakitanga ki runga tēnei whenu mai rā anō, te wā i ora e o mā te mātua tupuna e whakatū te whare karakia tuatahi konei. Nei tēnei rā kei te haere tuna, kei te haere tuna, kei te haere tuna. I rongo ai rātou ki te rongo mau, te atawhai, ā, me tō aroha anō ki a rātou katoa. Tukuna te tēnei inoi ki a koe e Reti Ingoa Tapu Tātama i Karaita Mātou Kaiwhakaora. Āmine. Kei konei au nā te mea. I a mātou e tamariki ana, e haere tonu ana ki te kura o Maungatapu, wēnei te whare karakia i haere mai mātou, ngā tamariki. Ahakoa i riringia mātou i raro i te Hāhi Rātana, engari ka kī mai ō mātou pakeke, haere koutou ki te whare karakia, arā, i Maungatapu. Tae ki te wā 1918, ana ka whānau mai tērā hāhi o Tātou, te hāhi Rātana. Ana ngā mahi o Tahu Pōtiki Rātana i te whakaora tangata, ā, ko te nuinga o ēnei hipi i tēnei whare, ka peke atu, ka haere atu, whai atu tērā hāhi o Tātou. Engari, kei te whanaunga tātou katoa. Ā, i roto te whakapapa, nā, i roto te wairua. So, kei te pai, kei te tautoko, me hui Rātana kei ko, a, ko Hāre mātou ki te tautoko, hui Mihingarew konei, ana, ka tae mai rātou ki te tautoko. Haere pērā tonu, e, ki tēnei wā. Nei waku hoa i taku taha nei na, oh, ka peke atu ki tera marae, ki tera marae, ka mate mai, ka mate atu, ka mate mai, ah, ona matou ko retire kei matou, ah, yeah, katahi ano ka timata to mahi ahakoa ko koroua. Ngā mea taumaha i tēnei wā, e ka rau i tino pīrangi ki te kōrero, engari ko ngā rangatahi, ka haere mai e rua, e toru pea, ā, kō tū, kō noho, kō tū, kō noho. Ngā rangatahi nei, kāre rātou e haere rōpū mai, kāo. He mahi tērā i runga i te pae, ā, i ngā pae katoa, pērā katoa, ko ngā rangahāringa koroua, ā, ko waiho mā ngā rangatahi e kōrero ngā kōrero. Ehara hoki e taea te pehea. Kua āhua taumaha pēnā e mate kei, kei Tama Pahore e mate kei Hairi, kei Ngāi Te Ahi, e mate kei roto i a Ngāti Hē. Ā, kua āhua ko Kimi Haere e ētehi kaikōrero, nā, o huri atu ki a o mātou rangatahi. Hei noho noa iho. Tō mātou taha. Engari ka rā rātou e tino pīrangi ki te pērā, ki te noho i runga i te pae. Ka waia, ka haere mātou ki te, ka haere mai rātou ki te waiata, ngā waiata, engari ka rā rātou pīrangi ki te tū. Ko te pīrangi, ā, konei pea, Kua, ka huri pea ki te, ngā wāhine, au. Koinei te kōrero e huri haere nei te, te rohe inānei, pēnā me tū he wahine ki te kōrero. Pai anō pea tērā, ā, ka nui ngā wāhine e mōhio ana ki, ki ngā kōrero. Ā, hoi anō, waiho tērā mō te wā.

Ngā kaumātua o Tauranga Moana, tekau mā ono rā rānei mātou i roto i taua pēne nei nā. Ētehi o mātou, o, ētehi kua mate atu. Turutururu mātou kei konei tonu.

Mai anō i a au e tamariki nā tae rawa ki tēnei ahakoa kua kaumātua, pai tonu, ā, ko ora te tinana, ko ora te ngākau, pēnā e whakangahau ana. Koinā te mea nui, whakarongo ki ngā waiata i ngā pō mō ngā kaumātua. Kua waihangia ngā request mō ngā kaumātua tīmata mai i te, i te pō. Tekau mā rua karaka i te pō, ka tae ki te whā karaka i te ato. Ā, koirā anake te taima ka rongo au i ngā, i ngā waiata e pā ana ki tō mātou reo. Koirā te mea nui ki a au. Ā, konei pēnā e pērā, pērā katoa ana taku, tō mātou reanga i tēnei wā, kia huri ngā turi ki mua.